Selamat pagi ngagai semua bala enda pengajar. Tahun baru kitai eba pelajar Bahasa Iban Tahun Satu. Di sehari tu kitai ka aaa belajar ba unit empat belas Aku Rindu Bekereja Kunsi. Sambung aaa pelajar kitai baka minggu nyin kemari. Sama enggau pengajar, Pengajar Francis. Alai uhh objektif pelajar kitai baka ke saritu ke nya aba ngujung pelajar ngajar ngarap ka bala nembiak pengajar ulih nyebut jaku ganti nama diri, jaku ganti nama pengempu enggau jaku ganti nama rama ti bukai. kereban bantu ti deka dikena kitai iya nya bup teks lambar tiga puluh dua udah nya bup aktiviti lambar dua puluh lapan. Jadi uhh ngancak ngarap ka semua udah bersedia enggau kereban bantu kitai uhh. utai terus kau uhh belajar sama muka ba bup teks lambar tiga puluh dua. Reti ka bup teks kita ba lambar tiga puluh dua tu. Jalai jaku uhh aku ganti jaku ganti nama. Jadi kitai ka belajar. uhh jaku ganti nama tu. Nyalai uhh jaku ganti nama tu dikena nyeliah kitai nyebut nama orang. Utai tauka endur lebuh dua tiga kali bejaku uhh nyadi uhh lebuh kitai bejaku tadi kitai enda nyebut nama orang uhh ngabi laban tu tadi basa kitai Iban. Nyalai kitai ngena ganti nama uhh. kitai sama-sama meda dia bacha sama-sama enggau pengajar bacha ga kitai teks nya ra meratika teks. Pagila ari pengada adi aku deka meli tepa ke iya ku Muntai. Ara meh tua sama-sama meli tepa nya saut indai iya. Aku pin deka meh enggau seduai, ku Apai Muntai. Muntai meli tepa anak patung ke adik iya. Kelimpah ari nya, sida meli mayuh barang bukai. Apu! Kitai magang barang tu indai, ku Muntai. Au, kitai meh nya Muntai, saut indai iya. Tu engku, Nya anggih nuan, ku Apai Muntai sambil ngasuh Muntai sama mai barang iya. Nya alai kitai beratika teks tadi ba uhh genteran teks tu kitai ulih meda uhh jaku ganti nama dia uhh keterubah ba atas nya kitai meda aku uhh kata ganti nama keterubah iya nya aku um udah nya sida um engkitai engku um ti churak enggau churak biru um nya disebut kitai jaku ganti nama um. Tai berati baru dalam teks tadi kitai ulih meda um bisi empat Jaku ganti nama diri dalam teks tadi. Keterubah iya nya aku, sida, kitai, engku. Nya alai lebuh kitai bejaku enggau orang tadi kitai enda nyebut nama uhh nama orang sekalika nama kitai. Tama kitai tadi ngena jaku ganti nama diri uhh iya nya aku, sida, kitai, engku. Nyelai aaa teks tu lagi bacha baru lalu beratika lalu sebut jaku nama iya lagi eh kingat ka. Nyelai aaa diatu kitai terus enggau aaa latih pengukuh kitai seharitu. Nyelai aaa latih pengukuh kita ulih meda ba bup aktiviti lambar dua puluh lapan sama sama muka ba aaa bup aktiviti lambar dua puluh lapan. Sedia okay dah sedia kitai terus enggau aktiviti keterubah eh kitai meda dia bisi dua aktiviti A. Iya nya, isi lapang ngena jaku genti nama diri ti diberi udah nya be tadi. aaa isi lapang ngena jaku nama pengempu bepelasarka gambar. Ti meda bagi A. aaa ba A tu. Sik lapang ngena jaku ganti nama ti diberi jadi jaku ganti nama dia iya nya aku, kitai, nuan, iya. Meda nombor satu bacha sama sama nama nuan muntai jadi saut iya terubah dia iya nya nuan. Ayat kedua, Kek ari pengada aku udah dibeli apai. Okey. Nya ayat kedua. Nya alai aaa jaku ganti nama kedua tadi iya nya. aku. Okay, ketiga, iya ngerami ari pengada ujung minggu tu. Iya ngerami ari pengada ujung minggu tu. Nyalai iya tadi jaku genti nama. Dan nya ayat ke penudi, ayat ke empat, kitai ngabang ngagai pengerami sida muntai. Kitai ngabang ngagai pengerami sida muntai. Alai nya tadi empat ayat kitai udah ngisi lapang ngena aaa jaku ganta aaa jaku ganti nama nya eh alai tulis enggau manah lagi. Diatu kitai terus ngagai letter B. ba lantik ti tu tai bacha samah samah si lapa ngena jaku nama pengempu bepelasar ke gambar isi lapa ngena jaku nama pengempu bepelasar ke gambar perati ka gambar bisi empat gambar um udah nya bisi empat mega jaku nama pengempu tai meda ayat keterubah. Bup atas mija tu nya alai jaku nama pengempu ti engkeman iya ti betul nya engku. Engku bup atas mija tu. uhh Ayat kedua aki aku nanam rian nya. Rian nya uhh Engkami. Nya alai jaku nama pengempu ti engkeman iya ti betul iya nya engkami. Ngagai orang baru aki aku nanam rian nya. Rian nya engkami. Enda nya ayat ketiga bas pia kiba baruh kelas nya kelas primary satu. Kelas nya engkitai. Nya alai jaku nama pengempu ti betul dia eh ti keman iya nya mung kitai. Udah nya ayat ke penudi indai nuan meli sayur nya, sayur nya mung kita. Okey pengajar orang baru indai nuan meli sayur nya, sayur nya mung kita. Nya alai nya tadi. Utai udah ngisi sama-sama saut ke betul ngena jaku nama pengempu, engkami, engkitai, engku enggau engkita. Okey, bacha baru tulis enggau manah lagi dalam pita kosong nya lalu bacha baru. Nyelai enggau nya, nya naka pelajar kitai. Lalu kitai betemu baru minggu ke dudi mupuk pengajar.